Birêz Serokê Herêmî Kurdistan kak Nêçîrvan Barzanî hebû. Şandî Îmralî pêkhatûn li nûêneranî çend part û layanekî siyasî û jimareyek li endamanî perlemanî Tirkîya û herwiha her dû parêzeranî Birêz Abdullah Ocalan, Li dîdar û kobûnewekaniyan wê rayîgeyandinî silav û rêzî berêz Abdullah Ocalan be cenabî Serok Mesûd Barzanî û her wiha Serokê Herêmî Kurdistan cigê li geyandinî silav û rêz peyamî taybetî berêz Abdullah Ocalanîyan be cenabî Serok û her wiha be Serokê Herêmî Kurdistan geyand êma wê

Rêzdarî silav dikin. Di serî de em spasiya xwe ji bo Waliyê Hewlêrê Rêzdar Umît Xweşnav dikin ku ji ber û şandeya wî du roje bi eleqeyekî bilind û mezin şandeya me pêşwazî kir û em îro jî li qonaxa wî li hemberî we vê daxuyaniyê didin. Belê em du roje li Kurdistanê ne, li Hewlêrê ne. Do hevdîtina me bi Serok Mesûd Barzanî re çêbû. Hevdîtinekî ku hêvî û bendewariya gelê Kurd gelekî lê hebû. Saetek û çil û pênc deqe me sohbetekî wek di nav biratiyê de wek dildarî bi dilxweşî û bi kêfxweşî me vê sohbetê kir. Di Şandeya me silav û hezkirinê Rêzdar Ocalan bo Serok Mesûd Barzanî û peyamî wî ji bo proseya çareseriyê û aşitiyê me nîqaş kir. Îro jî li gel Serokê Herêma Kurdistanê Rêzdar Nêçîrvan Barzanî me hevdîtin kir. Bi heman mijarê de hem silavên birêz Ocalan û hem ji aliyekî din ve jî ji bo pêşketina proseya çareseriyê û aşitiyê birêz Ocalan gelekî qedir bi qedrekî bilind û mezin dide fikrê Serok Mesûd Barzanî û Serokê Herêma Kurdistan Rêzdar Nêçîrvan Barzanî. Di hevdîtinê me de Me behsa pêşeroja Kurda kir. Ji bo yê miletê Kurd, ji bo yê gelê Kurd proseya çareseriyê û aşîtiyê wê çawa pêş bikeve? Rol û rista hemî aktorên Kurdan, hizbên Kurdan ji bo pêşketina proseya çareseriyê gelek çawa be? Derfet û îmkan çêbû ku me di hevdîtina di van dîdara de nîqaş kir. Hêviya gelê Kurd û gelê Rojhilata Navîn heye ku meseleya pirsgirêka Kurd li ser bingeha çareseriyê, li ser bingeha demokrasiyê û hiqûqê li Tirkiyê û li hemî welat were çareserkirin. Çareserkirina pirsgirêka Kurd li Tirkiyê li Bakurê Kurdistanê wê bandora xwe ya bi pozîtîf bi erênî li Başûr, li çar aliyê welat û li Rojhilata Navîn bike. Ji ber ku pirsgirêka Kurd bûye pirsgirêka heremî û navnetewî, hemî hêzên cîhanê yên heremê ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd nîqaş dikin, diaxivin lê ev ê ku rola herî ya mezin ji bo proseya pêşketina çareseriyê bilîze û rola xwe di vî de bibîne aktorên yê Kurdan e. Ji ber vê Rêzdar Ocalan ji bo proseya pêşketina çareseriyê bi însiyatîfekî mezin bi hemû derfet û zor û zehmet de dixwaze meseleya Kurd li ser şer û pêkçûnê derxîne li ser bingeha demokrasiyê, hiqûqê û naskirina mafê gelên Kurd pêş bixîne û çareserî li ser vî saz bike. Ev sazkirin, ev nexşerê, ev rê wê dilgengêşî û aloziya Rojhilata Navîn ku îro bi hemî awayî tê qewimandin, û aloziyeyekî mezin li Rojhilata Navîn heye ji bo miletên Kurd, ji bo miletên Rojhilata Navîn hemî miletên bindest û serdest yên herî baş yên herî silamet pêşxistina projeya proseya çareserî aşîbtiyê ye. Ji ber vê di ser van nîqaşa de, ser van mijara de Serok Mesûd Barzanî bi piştgiriyekî mezin ji bo pêşketina proseya çareseriyê pêşketina xwe ji şandeya me re û piştgiriya xwe, piştevaniya xwe ji şandeya me re parve kir. Em gelek gelek bi kêfxweşî û bi dilxweşî em dikarin ji gelê xwe re, ji gelê Rojhilata Navîn yê cîhanê re parve bikin ku îro em du roj li Kurdistanê li Hewlêrê Em du hevdîtinên gelek muhîm me kir. Her du encamên dîdarên me, hevdîtinên me gelek baş derbas bû. Ev encamên van hevdîtinan ne tenê ji bo pêşeroja miletên gelên Kurd wê ji bo pêşeroja Rojhilata Navîn, miletên Rojhilata Navîn jî li ser bingeha aşîtî demokrasî û hiqûqê wê pêş bikeve. Hêviya me ew e, em dixwazin ji gelê Rojhilata Navîn re, ji gelê me re viya jî parve bikin. Yên direhmî di van alozî û gengeştiye de yê ku me bi hêsanî, bi xweşî, dilxweşî û hêvî û bendewariya miletê me, gelê me ew e ku ev mesele li ser bingeha temela azadiyê, aşîtiyê û wekeviyê çareser bibe. Hemî aktorên kurdan, hemî dîn, sazîn, sazîn, rêxistin, hizb helwestekî gelekî xweş in, helwestekî netewî, kurdewarî, kurdistanî û li ser bingeha aşitî û azadiyê piştevaniya vê proseyê dikin. Şandeya me îro hevdîtinên xwe, dîdarên xwe li Hewlêrê bi dawî dikin. Em ê derbazê Silêmaniyê bibin. Serokê Yekîtiya Niştimaniya Kurdistan Birêz Bafil Talebanî û cîgirê Serokê Herêma Kurdistanê Kubat Talebanî re em ê dîdarê li dar bixin. Şandeya me piştî van hevdîtina wê derbarê encamên hevdîtinê de li Tirkiyê wexta derbazê Tirkiyê bû, Wê binivîskî di encamên van hevdîtinan de ji raya giştî re parve bike. Di dawî de li ser navê Şandeya me em bi her hevdîtinên Hewlêrê Serok Mesûd Barzanî û Serok Nêçîrvan Barzanî, Em gelekî bi kêf xweş bûn, em dikarin ji gelê xwe re, ji gelê Rojhilata Navîn re mizgîniyekî xêrê ji bo pêşketina proseya çareseriyê û aşîtiyê ji gelê xwe re bidin. Em dikarin di hevdîtinê xwe de, di dîtdariyê xwe de ji we re, ji raya giştî re van tişta parve bikin. Gelekî spas.